Maal akkana na godhuun sa'a 24. Hay dhiiro anaatu dalayduu kanaan taane moo dhiiroo dalayduutu naan taane bara addaan wallaale wauma kanaa adduma wallaalee hin jira. Haniin jabarif ajaa'ibee hin jira maal akkanni numa deemti kutti numa dhufti numa deemti numa dhufti numa kutti maal akkanni maali dhiiroo. Yani dadhabee hin jira yoo fedhe hin kee dalaydu masal naa fidi yoo finnallee dhufee meeshuma tana haa dhiqu. Hin danda'u kana.

Jala deemtee asiis asiis asiis asiis jettaan. Bara qabeenya kana rabbii si kenne. Ani hin goone yoomiin godheewan akkana yoomiin asi as jee nama darare nama yaa'an namni hundi dhugizee ati fidde numa deeman numa deeman anaa minti hin tuqan yoomiin nama tuqaani miskiina namni akka kiyyaa ni jira. Ati bar yeruma hundaa numa kaadda. Numa kaadda numa kaadda. Laal dhageeffadhu ammaas takka ammaas siif fidde. Dhageessee tunta dhumaati. Yoo tanaa sariite Kana booda siibba mana manuma kanarraa hoo. Ana abbaa.
Ee siibba.
Amma dhageessa. Amma keetti gara dalagaa deeme achiin yoon hin arge siibidee hin dhufu. Yoon kaan ammoo callisiitii taa'ee dalagaa dalagaa namaa wajjin dhufu ni beekaa biraan.

Nyaata nyaata ajaa'ibaa godhi. Hayyee godhee Yoo nyaata goone dhiisee beekatu.
godheetiin si eega dareeduma naffiti. An nama nyaachisuun wayii na dhibe. Ayyoom nama nyaachisuun na rakkise meeshuma dhiquu saniitu na dhibee ani.

Dalaituun taatunuma deemti dadhabee way kanan arku inni kana kananuman arku hin arku dhukkee kana hay dalaituun siif hin ajjeefi wanni ija hay yee akkana hay hayri cinqiimi kanni

Addo! Kunoo laal, mucayyoo laal, kan ajaa'ibaa kanaan fide. Eh? Tullaan baatii gubbaa fooqii jechuudha. Gabbuuti, Ayyee. achi fiidi, as fiidi, hin dadhabdu. Dhageesseeti, hin cinqin ammaas bareedduu tana garte, hin cinqin.

Hayee gattaa mee gattaa. Maaliif akkana laalta gaa suuta laaltaatii dhiisi akka namni si harkummaa eeda kanatti. Saatiin tura akkumaa si godha. Akkaan siin jee. Mucayyoo si fideemi. Yaa. Fuudhiitii kutaa ishiitis itti garsiisi. Ayi ni Uffataas garsiisa. jijjiirrattee akka. Eh? Ni garsiisa ni garsiisa. Waa hundaa'uu agarsiisiti. Ayyo. Ammoo beekadhu waan nan siin jedhan. Haleessa waan nan siin jedhu beektaami. Eh, eh, Dhageesse? Ayyee ayyee. Maaf hin cinqan ilmoo namaa? Ifumaaf na dhiisanii deeman malee namni akka kiyyaatu hin jiru ani.

Gidaara kanaas gartee ni riida. Hallee siisitee riidee wanni goota kanaas akkasuma waliin xaaxaalee tana meeshaa satuu tartiiba godhata kanneen hunda tamaam akkas lafa kanaas dhiixee koroksii fi wanni beekta bishaan owwaa lawadaa akkasii dhiqani bishaan owwaa fi wanni dhiixaa jechuudha. Fakkanaati kunoo booda dhufeetiin si laala irra deebi'ee qaceelloon nadda fiiti sittiin as deebi'a.
Tun ammaanuu dalagaa nefachiifte maali tun akkamittin bira dalaguu danda'a ammaanuu dhufeeti si laala naan jette sanuu akkanaa qaallittiin afaan akkana lolloltee dalagaa waa guddoo miti afaanuma isiitiin nefachiisee. Akkana taanaan manuma kanaa hin dalagu maali manni akkanaa dalagaan xiqqoodha isiin oowwituudha qaallittiin kalaas mana kanii nan xarage yeroo deebite na xareessifti maaliin godha guyyaa lameen kana laaleetiin yoo akkanuma taate firraa hin deema isiin qabasuma hanqa kana hanquma kana hanqa kana jechuun irratti mee manni kun nadiifa maal ta'e

Namni akkana dalagaa akkana dalagaa akkana. Kai mee kai kai kai dalagaaf dhuftee mee oljii oljii oljii mee mee hin ciisaniin boo ana adde dalagi dalagi maali wanni akkana kana adda guuri kana massa ilaa massa waliin deebisi kanaa surguufi maali kanni maali akka ati gootu kun dalagi qaceellatti namni qalaasa tokkoof wanni takka irra hin ta'an oolu. Hai.

Ee ni ka hidhatte malee waliin koo harka qabattee kuttee ni barata. Yoo ati haaluma kanaan itti fufte Ee. kudhan hidhachuun kiyya waan nama hin qabne kanaafuu